Işim barada aýtsam, Farhat Babaýew, şol iş, şol saltyklar mukamy diýip bir saz bar. Soň men şony diňläp, diňläp, soň şol saltyklar mukamynda, men şo, şol saltyklar mukamy barada pikir edip ugradym. Şol neme barada. Soň şo saltyk, saltyklar diýmek näme diýmek? Saltyklar mukamy şo bir ýedi bölümden bolan saz toplumy bar. Şeýle. Soň şo şondan soň men demek gözläp başladym-da şol bir indi bir erkin pikirimdir-de, bir pikir etdim. Şeýle bir halky birleşdirýän, Onsoň halkyň bir umumy ruhuny şeýle bir birleşdirýän bir halkyň bir geçmişdäki bir ýüreginde bir gimn edip saklan ýaly bir zatlar bolup maňa eşidildi. Şol. Şo saza, türkmen saza. Soň şu 7 bölümden ybarat bolup, ol şeýle saltyklar, o ýerde bir ýörişlerem bar, ýeňişlerem bar, çagyryşlaram bar. Maňa ş-men şo sazy şonuň ýaly duýdum. Muňa ýedi sany saz bar bolsa, hersi bir zat baradadyr, biri ýeňiş barada. Hawa, bölüm-bölümde.
Biri söýgi barada, biri gyzlar barada. Hawa.
Soň men şol Gonjanyň azajyk taryhy bilen bir gyzyklandym, bagşylardan zat-zat soradym. Soň şol geçmişde şo türkmenler Şol sazn eger uruş bolup ýaralanyp zady bir ýerde ýykylyp zat edip giçlik zat kompasok ugruny bilmärä soň şo sazy çalýan ekenler dutarda soň şol ugra seredip bular gidýän eken biziňkiler şol ugurda diýip soň şol watanymyz garaşsyz boldy beýle boldy soň men şol garaşsyzlykdan soň pikir edip başladym şolar ruhy tarapdan halky dikelmegini halkyň özünde gördümde Şo gyzlar Amyderýanyň boýunda iň gadymy saz guralyndan kopuz, ene naý, onsoň dutar, bir biziň bir millet simwolymyz çörek, şular bilen birleşdirdim-de, şu günki günde şo sazyň ýaşlaryň kalbynda dikelýändigini, şo gadymy ata-babalaryň ruhunyň biziň kalbymyzda janlanýandygyny görkezjek bolup Amyderýanyň özünde şeýle-de bir gadymy ýadygärlikleri, Amyderýanyň bir günüň dogup barýan pursatyny täzeden döreýşi, onsoň şol geçmişdäki döreden şol ýaly ýeňişleri gazananlaryň ruhuna şu gül ýerden ýygyp güller biziň Watanymyzda kän çykýar-da. Soň şony simwol hökmünde oýa-rik goýup, şeýleräk bir pikirlenmeleri şonuň ýüzüne edeýin diýip şoňa çalyşdym. Şol döwürdenem şu kartinaňda indi Amy derýany görýänmi? Suw bir sowuk bolaýmaly ýaly-da. Ýöne şeýle seredýän bir bir suwda-da ýylylyk bar, gyzgynlyk bar şonda. Şu yssylyk, ýa howasyny alýaňam, hemme taraplaýyn şu biziň Türkmeniň öz kolorit düşüpdir-de. Onuňam saz, saz diýilýän zat ol hökman bir zady bagyşlanýan zat bolýardy. Saz özüniň ýürek joşgunyny, kalbyny gynansa gynanjyny çykaryp, begense begenjini çykarýan eken. Mysal üçin, Amanhel Wenübek bir Eýrandan bärik geçende, şu atyň üstünde gelýärkä, bir ýaz aýlarydy ýa-da, Otlar bir ygşyldap diýýär, birhili tolkun atyp dur diýýärdi şeýtdir. Aha. Bir goňur başylja ot bar-da, gyrtyş diýýärler oňa. Ha. Şol bir tolkun atyp näme diýýär, ol şoňa diýýär birhili göwni göterildi-de diýýär. Bir saz kellesine geldi diýýär, arkasyndan dutaryny alyp diýýär. Şoňa bir saz çaldy diýýär-de. Aty atdan düşmän bir saz çaljak bolsaň, Dutaryňy hem saklamaly däl onda sen. Şony saklamak üçin hem bir aýagyny eýle agaty ýerdinden aýagynyň üstünde goýupdy diýýär. Bir saz döretdi diýýär, şo ýördi diýýär. Şo döreden sazyna-da Goňuraş mukam diýip at beripdir-de. Şo öz Watanynyň otuna, hemme çöpüne Watanynyň Watanyna guwanyp döreden sazy-da şo. Indi seň şu diýen zadyňam Şoň ýaly bir gaty ullakan taryhy aýdyp durda. Biziň geçmişde sazlarymyzyň hemmesiniň öz manylary bar da, näme üçin döredi, näme üçin näme etdi, Hajy Bolak diýä. Hajy Bolagyň bir öz manysy bar, näme üçin Hajy Bolak diýlipdir. Ýa-da aýdaly Ybraýym Şadylly diýä. Ybraýym Şadyllam bir sazandamyzyň, ökde sazandamyzyň biri. gidip bir ýesir düşen öz esgerlerini şo sazy döredip alyp gaýdýardy. Esgerem däldi ol serdary alyp gaýdýardy şo ýerde. Bir Eýran hany gaty sazy gowy görýän ekende. Ony öňem barýan eken, dost ekende däni. Bir de gezmelän bolup barýardy, baranda göni baraýanokda däni. Aý ol obada bolýa, ol obada bolýa, ol obada bolýa. Bi türkmeniň bir gaty paýhasy bolýa-da. Ony barýan bolaý, siziň hem ýesiriňiz bar diýýär. Ony hem ýesirimiz bar, nireden düşdi ol diýýär. Näme sen ony bileňokmy? Aý men-ä bilemok, men pylan wagt çykyp gaýtdym. Obadan bilemok men, ol ol obada boldum, ol obada boldum, onda boldum. Onda seni hem bir görüp geçäýin diýdim diýýär-de. Onda şo ýerde uzak gije saz çalyp berýär ol. Aý bir sazlam bilen-ä sen diýýär. Serdar alyp gidip bilmersiň diýdi. Ondan bu aýdýar men diýä maňa bir gije pryza ber diýdi. Ondan şo gije uzak gije ýatman diýä saz döretdi diýä. Ona ertesi çally boldy diýä. Hanyň ömür eşitmedi saz diýdi. Be. Muny men eşitmedim. Hani ýene bir çalyp ber diýdi diýä. Ýene çalyp berdi diýä. Aýa ondan nemetdi de diýä. Be. Men eşitmedik sazymy çaldyň. Sen o serdaryňy esgerler bilen alla git diýýärdi. O gyrnaňyzam alyp git diýip, onam gapdaly we gapdaly bile berip goýberýär. Türkmeniň sazynyň güýjüni görkezýär şu. Nähili şoň gudraty bar. Saz diýilýän zatda aslynda nähili gudrat bar. Şo gudraty görkezýär. Ne saltyklar şuny aýdýaň weli, men şo saz baradaky taryhlary ýadyma düşüp urýardy, men özüm sazy Gaty gowy görýänler. Kartina ýerine düşüpdir. Muň gyzlardygy has gowy bolupdyr-da. Sebäbi saz şeýle ýumşak zat, şeýle bir mylaýym zat-da. Bizde-de şu esasy iň mylaýym zat hasap edilýän gelin-gyzlanma, türkmenler gelinlerini, gyzlaryny Gaty gowy görüpdirler şonuň üçinem otuz alty otuz ýedi kile kümüş gyzyl asypdyrlarda boýundan bezäpdirlerde atyny bezäpdirler gyzyny gellerini bezäpdirler e aýdym sazyňam şuň ýaly hemmesiniň bir döreýiş taryhlary barda Salmadan mökdüren diýýä ýadyna salady. Şo salmadan mökdüren gelin aňyrsynda otyr, ol saz çalyp otyr bolýa. Şo salmadan salma diýmek, şo akord diýmek-de. Şondan bärik böküp geçenini özi bilmändir-de. Onuň sazynda intek at dakylmadyk saz ekenini salmadan mökdüren diýip at dakaýýa-da şoň ýaly. Aslynda Dogrymy aýtsam, diňe şunda däl, şu kartinada däl. Ana, o ýerde bir kartina bar, garşymyzda. Bir tut içi dagy iýlip gutaryp gidipdir-de, bu tuda ýüz ýylmy, ýüz elli ýylmy, iki ýüzmi, belli däl näçe ýaşyndadygy. Eger gürledäýseň gaty kän zadyň şaýady boljak daşy, şu tut. Muň manysy düýbünden akyp ýatan suw. Elbetde, ol halkam ýakýar, tudam suwa ýakýar, aňyrsyndaky gök meýdanam suwa ýakýar. Şu kartinanyň manysy gaty uly bolupdyr-da. Sebäbi biziň çöregimizem, duzumyzam, hemme zadymyz suw bile bagly. Hemme zatda tut gojaman dünýäni aňladýar şeýdip. Ynha, sen özüňem şeýle pikir edip ýazansyň-da. Ynha, şuňa ýaly ki, kartina. Aslynda ol bir ruhy ruhy baýlyk bolýar-da, kartina diýmek ruhy baýlyk. Ol ony satyp hem bolanok, satyn alyp hem bolanok, gowusy bolanda. Gaty gowy. Ony käýä-käýä ýagdaýda awtor hiç haçan kartinasyny satanok-da. Ýa-da men özüm alsam, Men öz işimi satamok hiç haçan. Näme üçindir gysganýarlar. Gowy görýän, gysganýarlar. E, e, bilen ol senem bir e, işden gaty satyp baran okda men sen näçe ýyl bäri tanýan boly. E, işden gowy görýän. Şo söýgi bilen işleýänim duýýan. Şoň üçin hem men sana uly hormat goýýan. Murat, janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Bi hormatly prezidentimiziň şu alyp barýan ýoly bilen biz ýörek gidip otursak, medeniýetimizde-de, sungatymyzda-da hemme ýerde gaty uly ýol alarys. Dogry. Sag boluň, Taňry ýalkasyn. Bolýa. Umuman şu näçe ýyllar bäri dost. Ine şul şul soňky ýyllarda, ine şu günler bir ikimizem bir zat duýýas, şu günden-güne mümkinçilikler, şeýle bir nemeler açylyp gidip otyr. Ýaşlar üçin, sungat üçin, durmuş üçin şeýle bir durmuş gün-günden bir owadanlaşýar weli, şu häzir 60 diýýär maňa, ýene 63 ýaşasyň gelýär, ýene 63 ýaşasyň gelýär, şeýle bir.
Ýöne Biri aýdýar maňa ýaşyňy bellemesene diýipdir. Sen ýaş dur, ne ýaşyň belleme diýdi. Indiden eýläk diýdi. Bilmesinler ýaşyň diýdi. Hawa. Senem şu 60 ýylyňda dur bersene. Şundan dur.
Benim 60 60 üçüňi belläý. Sergette şuň ýaly bol sergiler etdi däni. 60 üçüňi belläý şeýtdi. Şeýtdi. Hawa. Hawa.
Men size köp minnetdarlyk bildirýän. Aşgabat şehirden gelip, bize bir hemaýat berip, şeýdip aýdyp, diňläp, ýaşlara bir hili halypalyk edýäňiz. Meniň hem halypam, men hem siziň işleriňizi görüp sergilerde öwrenýän. Zawoşnyňyzam öňem, a soň-a birnäçe ýyllar bäri görme, şeýleräk bolmaly, şeýleräk bolmaly diýýäňiz, aýdýaňyz, bir gaty sylaýan. Halypa. Ýöne sen gowy häsiýetleň bar Murat. Şu sergi diýip habar etsek, sen hökman okuwçylaryňy hem alyp barýaň, tutuşlygyna alyp barýaň da şony bir sergä aýlaýaň, düşündirýäň, görkezýäň. Oň bilen hem oňaňokda ýene-de ussahana-da baryp, meň bilen hem duşuşyp geçýäň. Elbetde başga adamlar bilen, başga suratkeşler bilen duşuşyp geçýänsiň. Şu ýaşlara bolan yhlasyňy men gaty gowy görýän. Şu yhlasyňdan Hudaýjan aýyrmasyn hiç haçan. Mydama şu ýaşlar barada pikir edip ýörmek ikiňize-de miýesser etsin. Nesip etsin, amin. Sag boluň. Muratjan,
şu günde sen halypa-şägirt sergisini açdyň-da. Sergiňiz gutly bolsun. Sag boluň. Halypa-şägirt bilen deňleşip sergi açyp bilýän bolsa, sen gaty uly mugallym. Sag boluň. Gutlaýan, gutly bolsun. Gelejekde-de uly-uly üstünlikler şu okuwçylaryň bilen mydama şuň ýaly sergileri açyp bermegiňi arzuw edýän. Janyň sag bolsun, Myrat. Taňryýalkasyn.
Ömrüň uzak bolsun.
Sag bol.
Taňryýalkasyn.